Ah, mweya mutsvene ati panguva ino yokuti tinzwe kutaura kwake kwatiri ah, so ndoda kutaura nezvakanakira kuva neatari yako iwe sedunga munhu wova neauta yako ah, mumachurches tine maauters atiinawo mumachurches asi nhasi ndoda kutaura zvekuti iwe sedunga munhu iva neatari yako so uh, tikatarisa mubhaibheri shoko ramwari abrahamu isaac najakobho ndo vamwe vevanhu vakavakira jehovha alta uh, vakawana mabenefits akanyanyisa mupfurikidza nokuvaka atari idzodzo so uh, god told israelites in exodus 20 build the altars in places where i remind you who i am and i will bless you there Ah, mashoko anotaurwa namwari kuvana veisraeri mashoko anondiitira zvakanaka maisraerites voudzwa nomweya mutsvene kuti muvake outer panzvimbo i will remind you who i am iye mweya mutsvene ndiye achatirangaridza kuti ambori ani mushure mekunge tamuvakira outer so guys uh, kune maouters akawandisa kune maevil outers kune maaltars edzinza kune maaltars mamwe anoti affecta senyika saka isu kuti tigone kukunda maaltars iwayo tinofanira kunge tavakira jehovha mwari wedu atari ah, atari yako unogona kuivaka chero mumba mako unogona kuvaka atari yako chero kubasa unogona kuchinja even toilet yekubasa kwenyu ikava atari yako Tsvaga chero nzvimbo yaunonzwa kuti panguva yangu yekuti ndinamate panguva yangu yekuti ndiswedere pedyo namwari ndinokwanisa kunamata ndakasungunuka ndiri panzvimbo iyi so uh, outers are, uh, where we encounter god and connect with him at a deeper level connecting with god at a deeper level uri paatari yako so hama vadikani ngatsinzwei kukurudzirwa kuti uve neauta yako uh, munogona kuva nefamily outa pamunosongana semhuri muchinamata zvenyu maybe musitting room menyu asi nhasi ndoda kukurudzira iwe uri kunzwa shoko iri kuti iva nenzvimbo yako wega iwe sedunga munhu nzvimbo yako yaunosungana namwari at a deeper level paunoti kana woda kudzamisa pfungwa dzako nezvamwari paunoti kana woda kudzikisa gejo rako rokunamata unoinda ipapo wonamata unogona kungobuda panze woisvika paatari yako wonamata even your garden mugarden menyu uchiloja even kunze kwegedhe even pakona pejurawo even papi unokwanisa kuchinja nzvimbo iyoyo ikava outer so ini chandiitira zvakanaka zvakanyanyisa kuna exodus ndichokuti iye mweya mutsvene pache zvake anoti kana mavaka atari inini ndichakurangaridzai kuti ndimbori ani paatari ipapo uye zvakare ndichakublessai muri panzvimbo iyoyi yeatari yenyu zvinondiitira zvakanaka hama vadikanwi nokuti mweya mutsvene tikagona kuvaka maatari tikagona kuva nemaauters edu haana kuti muchazouya kuauta amuchikumbira anything or whatever asi mweya mutsvene atotaura kuna exodus 20 akati iye ndomene jehovha wedu achatirangaridza kuti iye ambori ani kureva kuti pamaauters chatichataura mweya mutsvene achatiratidza kuti ambori ani mwari wedu toziva kuti ndimwari asingakundikani ndimwari asingatisiyi tichinyura ndimwari asingatisiyi tichinyadziswa nokudaro kana mweya mutsvene ati ukange wagona kundivakira atari ndichazviratidza kwauri kuti ndimbori ani uye zvakare ndichawisa makomborero panzvimbo iyoyo hama vadikani ngatinzwei kusundwa ngatinzwei kusimbiswa ngatinzwei simba ngatinzwei mwoyo wokuti ini ndinoda kuti mweya mutsvene ave nenzvimbo yaanondiratidza kuti iye ambori ani ndinoda kuti mweya mutsvene ave nenzvimbo sokutaura kwaakaita mushoko rake kuti iye jehovha pachezvake achauyisa makomborero panzvimbo iyoyo mwari ngatiitire zvakanaka hama vadikani ngatipe simba tigone kuvaka maautars iva neatari yako semunhu iva nenzvimbo yako yaunoziva kuti ndikasvika panzvimbo iyi mweya mutsvene akatotaura kuna exodus 20 akati panzvimbo iyoyo yeatari ndichakuratidza kuti ini ndimbori ani panzvimbo iyoyo yeatari ndichaudzikisa makomborero ipapo so uh, mabenefits ekuti uve neouter iwe sedunga munhu ah, we pray down god's blessings pamaauters edu mweya mutsvene tinonamata kuna mweya mutsvene iye todzikisa makomborero tinonodzikisa makomborero tiri panzvimbo yedu yekunamata amaodikani ah, mwari ngatoitire zvakanaka nguva dzose mwari akukomborerei mwari akuropafadzai nemhuri dzenyu garai muri mumapapiro omweya mutsvene mugare makabvumamirwa nengirozi saizvozvo ah, ngati sundwei mumwe nomwe wedu ngave neaucha iva nenzvimbo yako yekunamata iva nenzvimbo yaunoziva kuti kana ndasvika panzvimbo apa ndikapfugama ndiri paatari yangu ndikamira ndiri paatari yangu ndikachema ndiri paatari yangu iye mweya mutsvene akataura kumaisraelites uh, kuna exodus 20 akati panzvimbo iyoyo yeatari ndichazviratidza kuti ndimbori ani panzvimbo iyoyo yeatari ah, i will bless you there mweya mutsvene anoita saizvozvo mwari anozadzisa soko rake ah, god bless you guys ah, muve nenguva yakanaka amen